Soltu bil-kontra. Soltu bil-kontra. Għax Chloe mux il-girl.
Laqqa xej, imma.
Issa next time għed tila nġu matching crocs u koll. U għekket, tila għedda taċċajta xaw min jgħid li biex ma nilbis socks mal crocs. Le, jien actually nara għaxin kalla tilbsu fil-sajf biss. Ija, ġast jien dem bil-kalzetti nilbsu. Unħos nil-ġaġ.
Ma nilbsu bil-kalzetti, ġisħana.

As naf. Ara naħseb għal bidu dejjem avoiding. Mhux hekk.
Fis-sens bil fuq.
Mhux hekk. Ma tistax taqbad you heal mal-ewwel, fimt għax jisum it hits you too deep naħseb. Mhm. So l-ewwel I avoid. U mbagħad mal-ħin I heal. U actually nieħu gost għax ma nafx nagħmel dis. Kemm tansab.
Le, le, nieħu gost. Għax, għax ma nafx kif nispjegaw. Vera tkun in touch mal-feelings tiegħek. For dak il-period li tkun healing, tkun tagħmel ħafna affarijiet għalik like genuinely għalik, whatever xi ħoss ħaddieħor għalik, għax għandek bżonn li lek innifsek fim. So nħossni hekk vera wholesome. Ah, Nibda nagħti ħafna iktar attention lil innifsi. Fim, suppost dejjem hekk nagħmlu. Eħe. Imma għal dak iż-żmien isu jkun hemm bżonn iktar. Mhm, mhm. Fimt? Eżatt, lej naħseb li li dejjem tkun avoidant And he always avoid wa ħażin għaġeb ħafna li issa nikber u naf li l-Lallu kieku hekk xi set with myself u ħassejt li kelli nħossu hekk forsi sitwazzjoni kienet Ċertu tgħaddi affarijiet, eh. u kont nitgħallem minnha iktar. Fihimt għax meta tpoġġi miegħek innifsek and you try and heal it's so much more of a experience tipu titgħallem. Eżatt, tita- u titgħallem fuqek innifsek. Imma naħseb li It's all about timing. Nismaħħa. Konna quotes ħankunu l-lum. Konna quotes.
Imma, jekk per eżempju, jinnaf għadek kif ġilis maħabibtek, ma tistax mill-ewel ju ħil jew jaddilek. Mhux hekk. Like you have to avoid it naqra sa ma tikkalma sitwazzjoni. Fis-sens anke pereżempju biex ma tkomplix tiġġielet. Il-ħin.
So il-ħin, you have to avoid it, sa ma jaddilek, għax inkellek mur tkellima dak il-ħin, bum. Rebus.
Rebus.
Gbir.
Bum, bastik sajra. Imma mbagħad jekk jgħaddi l-ħin. U tikkalma. U taħseb. Tkun tista' taħseb, eżatt.
Rajtek, rajtna llum. Kemm kemm kbirna madwar. Illum vera.
Next time li taqbiż li roll the tape.
Eżatt. Orihom li dawn. Il-footage please għalli kuna. Imbagħad tkun tista' tirraġuna. Imbagħad wara you can heal, fim. Mhux hekk. Jew pereżempju wara break up. Jekk taqbad u tipprova. Jek taqbad t-prova. Eyebrows. Eh, eh.
Taf dak il-mim dak il- dak il-kelb jgħazir. Jgħazir. Eh, Jien dak il-kelb illum. Glory. Jina, eżempju, proċess li tal-limt minħabba break-up, li tipo, ġiri affarijiet gbar diġri biex t-realizza l-proċess tijak xinu. Mhm. U mbagħad tista' tapplika għal kollox. Eżempju, jkun hemm ħafna ċirkustanzi fejn qed issa ngħid il għalu kelli bżonn nagħmlu dal-proċess biex noħroġ minnu, ma kellu jiġri break-up biex jisni ninduna li kelli li jsir dal-proċess. Li in the beginning I am avoidant. Ġrat Like, Imma u fuck it. x'tagħmel to avoid it?
Noħroġ bla doċ.
Toħroġ. As in, wait. Le, u iva mhux Ma' hekk. sħabi u mmur nieħu drink u u mmur nieħu pjaċir u mmur il-baħar u nagħmel hekk u nagħmel hekk u għamilt ġennata kbira.
Oh! Le, biss aħna biss mhux għax le ħsen. Alright. Okay. U nagħmel crazy decisions li huma ġid għalija u hekk. U mbagħad in this process in these activities u hekk, tipo I see how I feel u nibda ngħid ok, qiegħda tħossni happy mela sinjali I need to be here and I need to be doing the and I should be choosing myself u nagħżel li nagħmel affarijiet li they make me happy. Imbagħad I start to heal għax nibda ngħid illa llum nibda nirrealizza ok, qed nitfa' lili nnifsi l-ewwel. Qed tifhem? U x'ħin qisek pereżempju qbadt toħroġ u tirrealizza li you're living.
Eżatt. Eżatt. U li int aħjar.
Eżatt.
And then you can start to heal. Imma because you avoided. Imma going out doesn't need to be with friends u hekk, anke l-fatt li toqgħod kif qed tgħid inti miegħek innifsek. Anke li naf.
Immur nieħu jiena l-kafè ta' filgħodu, immur nieħu l-kafè waħdi filgħodu, l-isbaħ outing.
Oh my, anke.
Taf kemm jitqu bija tax-xogħol għax niġi dejjem bi Starbucks hekk filgħodu. U jkunu jafu li mort. Anke pereżempju sa ma nixtri l-kafè. li actually ħan nibda l-ġurnata mhux b'dejt, fimt? Xogħol mort xtrajt kafe. Għat waħdi.
Kelli dik id-doz jekk of kefin. Eżatt, I said the intention of the day.
Eżatt.
U daqsek. Imma trid biex isek immaġina trid taqbad and you heal. Per eżempju, xa tagħmel bat tintefa' d-dar, toqgħod tipprova.
Fimt, so bil-forsa l-ewwel trid tagħmel dak l-effort to avoid it sort of you put yourself back out there, terġa' qisek like ma nafx kif ħa nispjega. You push yourself, you get out of the comfort zone, għal mument tinsa U mbagħad you realise you're in the right place. Eżatt. And then you start to heal. Imma hawn min, eżempju, ġieli nitkellem ma' nies u jgħiduli, eżempju, jiena nippreferi nagħmel ġimgħa, mhux ġimgħa, jumejn nibki ġos-sodda u mbagħad jgħaddili. Le hawn min, hawn min u hekk. Le jien ma. Jien ma nistax.
Jien jekk nagħmel ġu, jiena naħseb, jiena naħseb qas biss jirnexxi, as in jien ma tantx nibki waħdi, eżempju. Vera?
Mela jien dik it-tip ta' persuna li jekk pereżempju ġara xi ħaġa naf break up, friendship break up xi ħaġa, mhux ħa nibki dak il-ħin. As in, għall-ewwel jisni tant kemm nkun irrabjata. I don't want to hear it, ma rridx. Fimt? Mbagħad eventually once I process it li inħossni ħażin. Istra.
Fimt? Mhux dak it-tip li ħan infaq nibki f'wiċċek. Le. Jiena jekk nara xi ritratt Toħroġ bid-dema.
Imma wara naqas żmien. Mhux instant, pereżempju mhux ħa. Mhux ħa niġġieldu u ninfoqa' nibki hawn. I am not a crier.
Le jien jien naqra crier. Vera? Imma mhux mhux mal-ewwel. Eżatt. Jien x'għad trid tgħidli xi ħaġa li hekk tghiżżni ħafna. Le jien irrid iqisek iddum Sirek, sirek, sirek, umbat nisplodi. Vera, għat ma rejtek tifki ġol qas irrita. Imma għas nisa nisplodi. Daw fejn jek blu. Ġifi.
Nġi ħamra ek. ħamra. Għajneja filo, għaxin bat wens li nibki, nibki, eh? eh Għajneja daqsix filo du ek. Gravi. Mm. Umbat, Mument ieħor li nibki imma ħafna mbagħad, tipo several times a day. Meta nkun stressed. Vera. Għal xejn nibki.
Jiena niġi vera dissociated meta nkun stressed. Ħafna, like qas naf, like moħħi ma jgħidlix nibki, just jgħidli iqaf eżisti, niġi ngħam, niġi like overwhelmed. Just tkompli bil-ħajja u ma tafx x'inhu jiġri. Neżisti litteralment.
Jiena qisni hemm dawk it-two phases, jew meta nkun sort of mhux stressed, tipo mentally in the right place u hekk, nista' porti, nista' porti, nista' porti sakemm imbagħad boom ninfaqa'. Meta mbagħad inkun stressed, l-inqas ħaġa hekk tifqani. So qisu hemm dawk it-two sides of me, dawk it-two options, eżatt biex nifiki. Which one today?
Li ħana zillum, għedha, eżempju, għad l-eżamijiet, oh. nqum nibki, norqot nibki. And repeat, and repeat. Oh imma.
Imma dejġi. U to be honest, umbat, nibki tejni like to heal. Eh, ovvja, xi seket you're relieving stress. And you're letting it out.
Jiena naħseb mhux biċċajt Meta jkolli l-ġuħ ikollha b'tit nibki ġieli. Tgħidli ma nibki għal xejn, imma meta jkolli xebgħa ġuħ ikollha b'tit nibki. So deep. Jekk ikolli So deep. Oh, vera niġri bdejt ngħid hi bis-serjetà ta' mal għandha b'tit nibki tant kemm għandi. Tkun hangry.
Eħe.
Imma mhux naqbad nagħmel in-nervi, naqbad nibki. Like please itimgħuni. Please. Nrid niekol.
Ejn Allu.
Liema sitwazzjoni kellek Dak li jurrieqlek l-iktar waħda li kellek bżonn hekk an intense process of healing or avoiding. Ma nafx jekk għamilt sens dik il-mistoqsija. Ejwa, he, eħe, fimtek. Naħseb wara breakups. Eħe. Eħe. Imma. Għana meħfna jibrow.
Wara break-ups, imma inħoss li qisu wara break-up vera. Kull darba li kelli break-up, vera sirt naf lili nnifsi iktar. Le, ġieli jkunu mirakli! Qisu
ma nafx għala, għax qis, naħseb ir-raġuni hi li filli tkun għaddej normali bil-ħajja, u jkunu parti minn, u tkun għaddej normali, rutina u hekk, imbagħad one fine day qisek you have to deal with it tipo. So mbagħad tispiċċa you have to do it for yourself, fimt, titkun hemm li kien nifsek, so qisu hekk. I mean dejjem tikber, mhm. imma meta jiġri xi ħaġa hekk, xi misheb fimt tisu jkun hemm qabża.
Qabża kbira hekk mal-ewwel għax trid vera taħdem fuq kien nifsek. Jiena nħoss li meta nġi f'point sekk qisni I corner myself. Se jiena meta eżempju nkun ġelazzjoni most of the time insib lili nnifsi. Qatt ma nagħti kas lili nnifsi. Issa jekk hux bniedem li jġagħalni iħossni hekk jew bniedem li ma jġagħlnix iħossni hekk, l-istess. Jaf wieħed itini d-dinja u l-ieħor ma jtini xejn jew naħli xebgħen I always end up forgetting myself u it's still a question of tipo jekk hux it-tip ta' nies li mmur għalihom jew mi. Imma jaf tkun minnek hekk li tant kemm you're invested. Eżatt. So mbagħad meta tispiċċa dil-ħaġa jistni niġi ġo corner fejn ma jkollix option, I'm the only one I, I'm the only person I have and it's either I invest Dat energy in me now. Ħa ngħidlek quote. Oh my god.
Mhux quote hawn. Iktbuha di.
Qabdu lapis u ktbuha. Di qalu ili ta' 15 and it's stuck here. Anka jien għandi waħda.
Alright, alright, alright. Mela, basically, meta kelli xi 15, le 13, Kelli my first heartbreak.
Young love. Jozra ġordi.
Insomma, kontet nibki jek sib laħati għaf id-dinja, you know. Daqsek. Daqsek. Mux għazzi praġen. Eh, u kien xaħat għalli, ma tistax tpol, mela, int għandek il-center, ok? U l-affarijiet id-duru miegħek, tipo, this is my life, jadu fil-center, u l-affarijiet id-duru miegħi. So, jissu kien għalli dal-persuna li inti edha fil-ċentru ta' ħajtek. Ok, Chloe, stay with me. Aw, vera, xi ġenna, ok. Inti għedha.
Inti.
U l-affarijiet li jiduru ħajti iduru miegħi. Issa, jekk jiena noħroġ li l-nifsi mis-center, npoġġi l-xi ħadd ieħor. Tlift kollox.
X'ħin jitlaq dak il-persuna m'għandi xejn fis-center ta' ħajti. Dejjem jien irrid nibqem.

Le, le, tagħmel sens. Fimt, you have to isek tibqa' fis-center ta' ħajtek. Ekku, ekku.
Jiena darba kienu qaluli li inti ma tkun ma xi ħadd ma jistax ikun il-proġett tiegħek. Eżatt.
Fimt, tipo.
Irid ikun il-companion.
Ikollna ħafna proġetti f'ħajjitna. Eżatt. Ma jistax kollok għarus li jkun jew whatever li jkun proġett. Fimt, you know what I mhm. mean? So, irid. Like, you cannot, you cannot change this person, you cannot

Vera ma kellix ħafna relationships f'ħajti imma nibda ngħid tipo and what? Like billi spiċċat mhux hekk kellha tkun. Hekk kellu jkun. Whatever's written for us is already written so ma sax noqgħod inħabbi rasi noqgħod sejra.
Oh no, sax ħan għamil għax. Eh, fuck it. Have to move on.
Le vera. Destiny. Eżin il-ħajja tkompli għaddejja u jekk għax eżin xogħol kont immur jekk What? Senna. Xogħol kont mur kellek tibqa' tmur. Dik hi, Le, kont ħajja mingħajr dik il-persuna u ngħix, you know, I mean. I mean, għalhekk hemm kont ilek minajru. Snin, eżatt.
Those few years, vera, għazin il-memorja tibqa toħodhom u ġorom miegħek u jalmuk, jalmek it-tajjeb u jalmek il-ħażin. Jien naħseb kemm inni ġenerazzjonijiet aktar għallimni l-ħażin mill-tajjeb and I don't regret it at all. Iktar titgħallem mill-ħażin. Unfortunately, fis-sens jekk ma tkunx taf il-ħażin, tajjeb tieħdu for granted mawx. Eżatt.
So, per eżempju, kieku ma kellix relazzjonijiet ħżiena li I had to heal from. Ma kontx titgħallem.
Kieku relazzjoni l-għandi issa ma napprezzaħiex biżejjed. għax ma nkunx naf kemm tista' tkun ħażin. Eżatt, le, le, le, eżatt.
Imma ħabba li naf li kemm tista' tkun ħażin, napprezza li issa tajjeb. Eżatt. Qed tifhem?
So.
Mom and dad. Imma vera. Vera.
Ok, għandi question. Ok.
Tissani. Issa, what do you do to heal? Like, what do you... Ħa ngħidlek, di l-ġennata li rrid ngħidlek. Eh. This is what I think I will do all the time to heal. Għadni ma nafx ta' ma nħossni tajjeb li għamilta. Li nsifer waħdi. Oh, nice. Eh.

just insejt ma xaħat, it was just very chill wek. U xej ma ġara, like nothing continued and we don't speak anymore. Mhm. Pero jek ħadċa ħaġa minna kienet li dal-bniedem jisifer ħafna. Imur xogħol ħafna vera brav, vera kreativ, vera nammiraħ, u vera nirrispettaħ. U jisifer ħafna. U kien għadu ġej minn xar Berlin. Oh, jien tarana, bro, għet nejdu fuq.
Tabbet ta' bizlek għajnej kar raġuni. U għalli tipo ġili sifirt wahdek kienet lu li għet lu xaġa vera nixtieq namel, like vera vera nixtieq namel, ma nibza ħafna ma nafx, għalli bukja flajt issa. U dak il-ħin ibbukjajt. Ok, dal mulej qed pes pes ġewwa dni qed jgħidli ibbukja flajt. U ma ħsibtix, qbadt u bukejt l-ewwel flajt and I did it. Wow. U issa nħossni.
Sabiħ.
Anka li mhux qed hemm, jaf immur hemm u nibki kuljum u nqatta' xagħri mommy please. Imma l-fatt li Għax għamilt għalik.
Eżatt, u jiena nħossni satisfied l-iktar and I feel like I healed a part of myself għax jiena dejjem kont niddependi fuq ħafna nies. Dejjem irrid nkun man-nies, dejjem irrid nkun mhm. ġurazzjoni, dejjem irrid nkun. U issa naf li qed inqata' ħafna ħin waħdi and it's healing me. Għamil mhm. deċiżjoni li dejjem isa foqat li moħħi like meta nkun kapaċi kulħadd isifer ta' daqsi kulħadd jgħix barra waħdu hekk. Għala jiena ma nistax nagħmilha. So l-fatt li għal qasqtajt it-ticket. Eżatt.
I'm like, U forsi li dik il-biċċa tipo Sibt li ġejja. tiegħek innifsek, oh.
Forsi that part of yourself. Qatt ma kon- Qatt ma kont ħassiba. Mhux qatt ma kont Eżatt. ħassiba fis-sens.
Jekk jekk ma toħroġx out of your comfort zone, forsi qatt ma kont Eżatt. tipprova tagħmilha. Eżatt, eżatt. Fimt? So, forsi blessing in disguise. Eżatt, u wara kemm hu sabiħ li tintaqa' ma' nies differenti like Eżatt. on a level tipo, you know what I mean? Eżempju, jien naħseb what Heels me. Vera, what heals you, Jordi? Għandi kurżità.
Ma nafx kif ħa nispjegha imma. Qisu, ħa ngħidlek kif nispjegha. Meta tidħol TikTok hekk, toqgħod tara dawk it-toxic TikToks ta' kollox clean girl, going doing my 10k steps, drinking my water u hekk. Biex jirġa' hekk. Hekk, that heals me. Li noqgħod nagħmel ġranet hekk tipo nkun Tiskrolja. Le!
Eh, bro. Off track. Off track. Sorry, sorry, sorry.
Li jek, inkun super hell, ma nafx kif ħan nispjega. Eh, eh, li inti tagħmilhom dal Li jien nagħmilhom, per eh, eżempju. That's very you.
Suħu xi maċċa.
Eżatt.
Eżempju, noqgħod noħroġ nħu, ok, anke se noħroġ nħu kafejiet u da, fim. Imma jekk nkun għaddejja minn żmien naqra raf, hekk għandajni tuħil. nibda nagħti kas ħafna iktar lil nnifsi u nibda nagħmel u nibda nagħmel iktar ħin għall affarijiet li inħobb. I mean, dejjem nagħmel ħin nipprova, imma I mean bix-xogħol, l-iskola u hekk. Ma tistax eh, kemm xek.
Dak iż-żmien ngħid, da żmien Dedicated għalija, sort of. Fhimt? Allura nibda jien naf. That's immur very iktar- Jordi code, Iva, isn't it? mur iktar eżempju kafe u noqgħod naqra. Wow!
Jew mur jien naf Wow! Pilates u dan hekk, you know? Aw, jiena u Jordi l-ammanta differenti, kieku nista' nkun as honest as I can. Hekk.
Jiena eżatt. U ħaġoħra, ħaġoħra, nibda jisni, di di mhux healthy, di avoiding. Kemm aħna differenti. Xej, ma semmejna l-istess. Għalli, I wish, I wish, eh, ma. Le, veru. Kura differenti. Vera, kura differenti. Per eżempju, mbagħad ħaġa oħra, imma this is my avoiding part naħseb, mhux my healing. Nibda jisni hekk. Niġi jina workaholic. Wow!
Not wow!
Le, le! Mux wow!
Vera, imma xorta! Fis-sens. It's not a bad thing. Le, it's not a bad thing, għax ninvesti l-ħin. F'affarijiet tajbin.
Tipor nizvoga f'affarijiet tajbin, that makes sense. Mhm, mhm. Imma nibda, niġi vera drivinek. Fis-sens biex qisni ninsa id-dwejjaq li jkolli whatever, inkun irrid nagħmel xi ħaġa that motivates me u li meta tasal il-finish line nħossni proud. Satisfied. Fimt?
So li naf li bdejt xi ħaġa ġdida. Jordi for president. Nem, president għad. Ma jien nimmaġinak naqa.
Le. To be fair, ara, kieku nkun il-mara tal-President. Nimmaġinak ukoll. James for President.
James for No gost. Nilbes li libsa. Nilbes il-daw ta' xari. Jina ma naqalax, timmaġinani. Le, ma naħsibx. Ma naħsibx li naħseb inti tirriżenja. Juhu. Ilu ħan irriżenja.
Maħi, kompli meċċina. Ma jiena baj. Ma jiena.
Le jiena ġili ngħidlu. Amur nagħmel tatu.
Ngħidlu wara.
Ah, how nice, not imbiddel kull dar. Tħajjar!

U mbagħad iva. Eventually.
Għax tant kemm jien ġa hekk inħobb tipo nagħmel affarijiet li mbagħad ħajtuni personal satisfaction, fimtek li ngħid ħamilta. Allura dak iż-żmien li litri li nagħmel l-enerġija tiegħi kollha f'dawk l-affarijiet u mbagħad niġi burnt out. Le, le, le. U la, u feeling vera kera. Jiena naħseb l-iktar nħossni burnt out creatively. Creatively nħossni ħafna iktar burnt out. Tipo, eżempju wara l-Eurovision, moħħi biex nagħmel xi ħaġa kreattiva meta kelli nuża l-creative tools u moħħi u hekk. Creative tools. Le, hekk, I hit a wall. Għax isek tagħmel għamilna sitt xhur minn ħajjitna dejjem isek tasar il-creativity, creative juices minn ġo rasek. U mbagħad meta toħroġ minn hawn tmur tħabbat wiċċek ma' xi ħaġa oħra, it's like Wow, ma baqa li xej.
Tini break, tipo ma baqa mandi xej ġafi. Imma per eżempju li tiġi burnt out naħseb, un bat iġibek f'punt li you're like, now I have to deal with it. Jien naħseb the way I would deal, u the way I deal with it, eżempju sa parċi li għara nix immur Londra to be inspired. Inħosni kolli bżon naqta mill-literalment dak kollu li għandi bżona like ix-xogħol. naqta' li I cannot. Biex biex to get inspired, fimt? Għax naf li jekk nagħmel erba' tim ma tmiss xejn. Ma tmiss xejn li għandu x'jaqsam creatively. I can give my breath, my breath, my brain some air.
my breath some brain. My breath some brain.
So biex nkun inspired għax nagħmel li creative, creative ma sax

Fhimt sew ħabba dik il-burnout li mbagħad ngħid daqshekk mer ma niflaħx iktar, għandi bżonn il-ħin għalija. You have to hit a wall.
Eħe, u nibda isu
niproċessa il-feelings u hekk.
Feelings. Feelings, għanna feelings. Imma per eżempju, dix mm. tikklassifikanti. Eh. Il-fatt, ok, so per eżempju hemm naf xi ħaġa tagħmilni anzjuża ħabba xi ħaġa li I'm healing from per eżempju. Allura I avoid that situation jew I avoid that conversation jew hekk. Dik tiġi avoiding jew isma' jiena tallimt xi jdejjaqni, so I'm not going to have that conversation jew I'm not going to go in places that make me feel like this. Le, dik healing, jiena naħseb dik huwa accomplishment. Taf xi trid. 10 points li tagħmel li tagħmel hekk. Għax eżempju, jien naħseb li you're still avoiding a situation. Imma jien naħseb li you have to come to, to clo tipo closure with yourself. Do I want to fix the situation jew I'm accepting li jiena ma rridx nagħmel parti minn dal-grupp, ma rridx nagħmel parti minn dil-konverzazzjoni. If I want to continue and I know it's something that can have potential of actually being a friendship again, eżempju jena bdwa fuq il-friendship. Then if I think there's potential u just ma rridx immur nitkellem u nkun confrontational ma dik avoiding. Imma jekk jiena Chloe ma rridx u għamiltha fatta li ma rridx inkellem jew inkun assossjata ma' dawk in-nies, mela I am healing għax naf li jien għamilt punt You're healed, għax inti I'm healed, wasalt għalija. I'm gonna sit down, accept it and daqshekk. Hekk naraħħa jiena. Inti ddeċidejt li ma tridx. Għax if I don't want to confront, mela I'm avoiding. U naf li xorta potenzjal. Jekk għandek bżonn per eżempju titkellem xi ħaġa biex tingħala and you're avoiding the conversation iwa. Dik. Imma jekk everything's done u int taf li 'l dik il-ħabiba, 'l dak l-ex, whatever, ma tridx terġa' tkun fl-istess kamra magħhom. Ġiet għalija this is healing. U għalik? Eħe, għax qisu parti minni nibda ngħid ma it's avoiding a situation. Logistic, like literally, mhux logistic, literally you are avoiding. Għax tipo
qisu fis-sens if you're always avoiding a topic jew a place, forsi xi mkien jagħmlek anzjuż so you never go to this place. Qisek are you fully healed? Qed tifhem x'qed ngħid? Eh, ta' ma nemmen li healing comes in phases. Imma at the same time, xi ħaġa li xi darba dejqitek even though you heal, doesn't mean li mhux ħaddejqek fil-futur.
Imma mbagħad għalhekk healing comes in phases nemmen li jekk eżempju Il-bidu dejjem ikun aktar diffiċli so jekk qegħdin l-istess friend group jiena u l-ex tiegħi eżempju għall-argument, jekk aċċettajt li jiena m'iniex ħa noqgħod ma' dal-friend group għax ifakkarni fih u it's better for me and I accept that I'm not good to be part of that group, Għall-bidu it's heal, tipo I'm healing. Imma jekk imbagħad għan nibqa' sejra biha li. Sibt il-kuraġġ.
Eżatt, biex naċċetta li m'iniex tajba daqshekk. Imma mbagħad.
Imma mbagħad jekk eżempju nara wieħed minnhom minn da tal-grupp barra fit-triq tipo u niġri biex ma nkellimhomx u hekk. Avoiding għax ara kemm għadda ż-żmien.
Eżatt. Il-process tal-healing sinjal li ma mhix. progress. Eżatt. Imma il-fatt li pereżempju jekk int kont f'dal-grupp u qatt ma titterġa' tkun f'dak il-grupp anke wara li għaddilek, that's still healing naħseb. Eħe, ta. Għax inti Or just, deċidejt just a li. choice. Eħe, eżatt, it's your It's choice. part of the journey.
I You choose. healed enough, tallimt fuqek innifsek u nbdilt għall-aħjar li int ma Eżatt. tridx terġa' tmur Eżatt. tipo Jiena where your mirom. past self was. Jiena mirom nis li jibqgħu fl-istess friend group. Le.
Mal-ex?
Le. Le.
Jien ma nagħmilhiex. Jien ma nagħmilhiex laqqa. Like, Stenna, fis-sens.
it will always get messy. Jien ġapeti. Mhux ma mhux ma nagħmilhomx, tipo if it works for you, Do it. do it u well and good għax tipo at the end of the day sħabek ukoll. Mhux hekk?
Imma
ah, jien le. I cannot do it.
Għax jiena ma sħabi nħobb inħossni tipo jien u Komda, mhux hekk. komda u relax u ma tistax tkun f'dak l-environment u tħossok komda, imma taħseb li jekk jekk xi darba you heal from something, ma nafx bħal ma nafx eżempju ħanati. Tkun iġġilit ma' ħabibtek. Le, ok, ħanati eżempju ieħor. Tkun ġi relazzjoni vera toksik. Tkun ġi relazzjoni vera toksik. U you heal from it. Taħseb li juhi l-completely għal ħajtek kollha jew dejjem ikun hemm dik il-hint of bħal speċi li ħata fetwalek ħajtek. Da, eżempju, what triggers you, un-bat ta' tkun ma' nisohra. Eżatt. Like, you're over it, ovvja. Għax mhux tkun esin, jien mhux nkun ma' xatt ieħor fajn miftuħ. Fimt? Imma jaf jagħmel ċertu affarijiet dal-bniedem li ieħor fajn. Li titrigerjani ħabba dik il-persuna. So I don't feel like I'm fully healed there, però it's just Imma jiena nħoss li jekk jiġilek xi ħaġa f'ħajtek Ma, fis-sens, you will heal fully, imma doesn't mean li mhux ħat affettwak. Eżatt.
Fis-sens illi jekk ġiliet ma' ħabibtek għax marret tgħid minn wara darek, let's say. Issa, jiena I'm going to heal from it. Però jekk ikolli ħabiba oħra. Li tagħmilli l-istess.
U mhux tagħmilli l-istess u tagħmel xi ħaġa naqra weird, moħħi ma l-ewwel ħaj mur. Avolja I'm healed, imma my guard is up, fimt tipo. Eh, sort of. You're extra cautious.
Eħe, għax ta' għax hekk ġralek sew ħadd istenna. Issa affarijiet oħra li qatt ma ġraw li mhux ħan istennihom u ħadd ieħor forsi looks for those things. Imma doesn't mean li I'm not healed. Eżatt. Għax tipo
Ovvjament ħa tibqa' tfittex dawk l-affa mhux tfittex, ħa tibqa' attent li ma terġax tiġrilek l-istess ħaġa ħajtek kollha. Mhux hekk?
Dejjem ħa tkun isek alert. Alert. So ma jfissirx li you didn't heal. Ara naħseb li avolja you heal, ħajtek kollha għandek dik il. Barrier qisha, trigger ukoll. Eħe, u dik l-alarm li x'ħin tara slight thing moving towards that situation ħaddoq. Ekku, ekku, le, ħafna jiena nasib l-iktar li nagħmel hekk f'relationships aktar milli friendships, tipo once li nħoss like jew one action that's similar to before, ma l-ewwel nibda nagħmel is-sejjer ġo rasi. U at the same time. It doesn't mean, biex me, I don't think it's because I'm not healed, healed. Eżatt. It's because you're slightly traumatized. U tal-limt. So, jekk eh, jinnaf eh, ġara xi ħaġa u eh, dak l-alarm qed idoq, sinjal li għax tal-limt minna. Ekku. Għax kieku qabel ma tindunax. Eżatt.
Fim, so per eżempju xi ħaġa li tal-limt jien, in previous relationships kont qisni ngħid jekk jiġri xi ħaqek, jekk jinnaf ikonna xi fajt jew xi ħaġa, ma kontx inkun irrid nkellem il sħabi fuqha. I, għax ma tix tiswa l-verita? Le, mux verita. Għax, le, le, mux għalek. Għax, isni nirraġuna li Ħalli ma sort of, per eżempju, mhux mela ġlidna jien u Chloe. Ħa mmur ngħid lil xi ħadd u l-Chloe jibda jara ħażin. Ara kemm hi ħelwa. Qed tifhem? Hija vera. Li jisom jibdew jaħsbu lil hom stess. Ħażin. Fhimt?
Hija.
So ma kontx nitkellem fuq fights jew hekk, imma mbagħad that can backfire. Għax inti jekk ikun qed jiġri xi ħaġa ħażina for a long period of time, u qed tibqa' f'moħħok biss, int mhux qed tirrealizza li għalik qed issir norm. Le. Irid ħaġa ħażina.
Butla toħroġ minna sinduna tgħid. U x'int tibda tkellem il sħabek jgħidulek tipo inti. Eh. Int orrajt. Int orrajt, fimt? Mhm. So, per eżempju, dik xi ħaġa li tallimt jien. li jekk jiena u Chloe ilna niġġieldu seklu, it's ok li nieħu parir ma' xi ħadd ieħor. Ekku.
Mhux għax jiena qisni kont ma rridx I put her in a bad light, per eżempju, jew hekk. Imma realistikament, jekk jien u int qed niġġieldu kull two minutes, u qatt mhu ħa niftaħ qalbi ma' xi ħadd, f'moħħi ħa ssir dik il-ġlieda normali. Meta mhijiex suppost. Meta ma tkunx normali. So il-fatt li tieħu opinjoni, ovvjament irid ikun xi ħadd li tafda mhux isib xi ħadd anybody.
Dik tgħin biex tiftaħ moħħok sort of. So, Umbat mill-affarijiet tibda waħdek titgħallem. U minn waħda tiġi l-ora u it's all connected. Nasib inti ġust tkun dejjem moħħok miftuħ and ready to just see different perspectives of things. Tbina dejjem kont isni żiemel tipo le jien għandi bżonn in-nies f'ħajti u dejjem irid inkun man-nies, irid inkun mdawra whatever. U mbagħad isek meta tagħmel hekk u tisma' forsi opinjonijiet u nitkellem fuq kif qed tgħid int eżatt, tibda tgħid eh alright mela maybe it's not like that, fimt? So, u mbagħad tispiċċa meta tkellem il xi ħadd fuqha, apparti hekk tinduna li hemm nies oħra bħalek So mhux għax inti I mean meta tkun avoiding especially tibda taħseb li jint biss. Umbat once you're healing u tibda tkellem il sħabek tibda tgħid daw affarijiet mhux normali imma fis-sens jiġru mhux waħdi. Eżatt.
Għaw min jgħini, għaw min. Eh, jismani.
Eżatt jismani u tini kuraċ li tibda tħossok Qisek waħdek, mhux hekk?
Jiena darba tipo irrealizzajt jekk I was in a relationship vera meta kont żgħira ġifieri waħda minn daw like mhux my first love vera. U wara ftit ilqtajt ma' xi ħadd li kien joħroġ miegħu daż-żmien. U ma domx flimkien. Okay. U normali as in. U dak iż-żmien meta kont għadni żgħira kont inħossni li literalment kont miġnuna like Kont qed niġġenn bdejt ngħid imma dawn l-affarijiet mhux normali, like qalet inħossni hekk jiena l-problema. U mbagħad ħames snin wara kelli l-opportunità li npoġġi bil-qeda ma' din tifla li issa vera tipo sirna close u letteralment konna nħossu l-istess affarijiet, għaddejna mill-eżatt l-istess affarijiet. So jisek tgħid wow, men tipo hekk xi kieku titkellem

u tgħid tipo illallu, now that makes sense. Eżatt, eżatt.
U ġieli what heals me wkoll il-fatt li pereżempju several years wara inħares lura fejn kont. Aw, dik vera, eh. Ngħid, kif f'moħħi that was fine, jew kif f'moħħi that made sense, jew.
Iva, għax jiena tiġri ħafna. Kif? Nibda ngħid mina qed tassew. Dajk, kif kont naħseb li that's That's okay. okay.
Fimt, per eżempju, jinnaf. Mhux that's okay, ġiri li tafx milli that's okay li I allow people to do that to me, Mhm. eżempju, jew I allow that to happen, or I allow myself, like, it's not Eżatt. okay. It's not okay, ma dak iż-żmien ma kontx naf li it's Ġe. not okay. So meta per eżempju nerġa' niġi fl-istess sitwazzjoni and I act differently, Qisu it doesn't mhux ma nafx kif ħa nispjega, sometimes meta tkun ġrat xi ħaġa u mbagħad terġa' tiġri jien naf minn ħabiba l-oħra terġa' tiġri l-istess ħaġa, it-tieni darba maybe it doesn't hurt. Għax you stick up for yourself u tgħid illa Allu kemm tgħallimt mill-ewwel darba. Makes sense?
Yes, a lot. Allura qisek Tħossok iktar proud of yourself li did-darba qbadt u tlaqt jew qbadt u tkellimt Eżatt. għalik innifsek jew whatever milli bħad-darba ta' qabel u just Chloe and Jordi for Yeah. President. yeah.
Rajtna.
Eh? Hawn illum fi- philosophical.
Philosophical, mhux dejjem Philosophical. philosophical, philosophical. Lajna xebba quotes minn ġo Iva, taħt tapit. nisna illum.
nikdbuhom. Vera. Forsi noħorġu ktib sena oħra. Umbat wara sena nara dal-episod hekk ngħid. Jien vera. Kemm bdejt nagħmel sens dak Kemm bdejt nagħmel sens. On that random afternoon. Eżatt.
Imma laqwa li we practice what we preach, u mux billi għamilna, għamilna nejdu. Leħe, dik ukoll. Tlet korsi nejdu, mbaħni morru naħħiex perfetti. Le, le, imma sajjeb li we apply them, tipu jina. Iwa, tiprofa, fil-sens, mux dejjem ħajrna xie. Le, U avolja qed ngħidu fuq tipo ħafna affarijiet li tista' tagħmel u id-dinja perfetta mux kulħadd, fis-sens ħadd mu perfett u ħadd ma jkun jaf x'għandu jagħmel hekk mal-ewwel. Tiżbalja u So, tiżbalja u titgħallem. Ekku, ma nafx kemm żbaljajt fajti u żgarajt. So, Ma so problem, m'hemmx nagħmel. dak it-tmim tal-episod tagħna. Ekku,